Guyyaa akka harreedhaa tahuun ilma namaa irraa hin barbaachisu yeruma takka illee huu jechuudha obboleeyyan kiyya. Kiyya rahima maxxanfatuu keessatti akkasuma duuba waliif rahmata godhuu keessatti ollaa gaarii waliif dalaguu keessatti khayrii istiqaamaa qabdu sanii ilma namaa fayyada.

Dukkana siitii fi akkasuma rakkoochi keessa jirtu tokkoon namaa irraa nagan bahu obboleeyyan kiyya. Saalihan kaana ow aasiyan gaarii tahuu dilaawaa tahuu tokko irraa nagan bahu. Zukuuran wa inaasan dhiiraa fi dhalaas tahus sagiiran wa kabiiran guddaa fi xiqqaanis obboleeyyan kiyya irraa nagan bahu jechuudha.

tokkoon namaa irraa naga bahuudhaa hin taa'u obboleeyya kiyya odoo naga bahee je rasuul alayhi salaatu wassalaam sa'ad bin mu'aazii duuba irraa naga baha je isa du'a isaatiif arshiin rahmaan sossoote san isaa huur duuba wali qabdeeti duuba eeganaa rabbiin irraa duuba saaqe jechuudha Al-mu'minu yantaqilu fii qabrihi min na'iimin ilaa na'iimin. Haa tahuu mu'minni obboleeyyan kiyya qabrii keeysattis mu'minni jechuudha qalbii isaa asirra hoggaa jirus qanani'aadha iimaana Rabbiitiin isa iimaana Rabbiiti Rabbitti amanuu isaatiif qanani'aadha gammadaadha jiruun isa dhiphatuudhaaf boolla azaabaa sanitti duuba obboleeyyan kiyyaf hin darbu Rakkatuudhaan boolla sanitti if hin darbu. Waan boolla san isa geessu hin dalagu obboleeyyan kiyya. Asirratti illee raahaadha namni mu'minaa jechuudha duuba ibaadallah. Akkasuma min na'iimin ilaa na'iimin. Faawwalu na'iimin

Umaanni iimaanni kee obboleeyyan kiyya asirratti nama gaarii tahuun kee yeroo hundaahuu murteeysaadha. Yokaa torbaan tokko duuba nama gaarii taheetiin torbaan tokko waan biraa tahaan hin taatu obboleeyyan kiyya dhuga wali himna. Iimaana istiqaamaa qabu, gaarummaa istiqaamaa qabdu, kheyri istiqaamaa qabdu sanii ilma namaa fayyada.

Obboleeyyan kiyya rahima maxxanfatuu keessatti, akkasuma duuba waliif rahmata godhuu keessatti, ollaa gaarii waliif dalaguu keessatti, hawaasummaa keessatti obboleeyyan kiyya duuba nama gaariin isaa walitti dhaabbattuu taate duuba santu fayyadama. Xaa'aa Rabbii keessatti obboleeyyan kiyya ibaadallaahi ayyuhal muslimuun.

Obboleeyyan kiyya ibaadallaahi takka naa tanaaf si afata. Kanaaf ilmi namaa namni mu'minaa as irratti obbo duuba akka harreedhaa tahuun isaaf hin barbaachisu. Duuba jiifatan billeyl ka halkan akka raqaa guyyaa duuba himaaran Binnahaar, guyyaa akka harreedhaa tahuun ilma namaarraa hin barbaachisu yeruma takkalleehuu jechuudha obboleeyyan kiyya. Halkan akka raqa hamaadhaa eega rafe. Akkasuma guyyaa eega dammaqe duuba eega wauma nyaatuu malee eega hawaasaa jala fiiguu malee yookaan bolola duniyaa jala qofa fiiguu malee obboleeyyan kiyya sa'aatan li rabbika sa'aatan li nafsika sa'aatan li ahalikaa sirra jira. Ilma namaatti gaafatamaa guddaadhaatu irra jira. Obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dubartoonni keenyaas itti gaafatama guddaadhaan nurra jira duuba asirra hafnee asirra dhufnee akkanuma deemuun waan jirtu. Kanaaf duuba itti gaafatamummaa bahuudha qabna. Akkasuma duuba ilmi namaa duuba namni mu'mintootaa bootaa isaas jannata keessaatichi arka. Ibidda duuba rabbiin irraa nagaa godhee arka. akkasuma haalli biraa duuba namni biraa fayunaadii aleehi min assamaa'i nama biraa duuba gaafii isa gaafii isa gaafatamtu irratti sabaatan qabu asirratti hin dalagatin duniyaa qofa jala fiigaa ture obboleeyyan kiyya Oggu akka irra jennu duuba duniyaa dalagachuun haraam jechuu keenyaa miti. Itti babbahi halkanii guyyaa dalagadhu misooma guddisi carraaqqadhu akka feetetti dhagaa cabsii baysii duuba nyaadhu ooba dhugi obboleeyyan kiyya. Kanaaf duuba sa'atan li rabbika sa'atan li nafsika duuba kanaa sirra jira jechuu barbaanna. Akkasuma duuba namni Qajeelfama Rabbii dhiisee qajeelfama yookaa'u duniyaan tun itti jirtu qofa jala jechuudha duba. Ahawaa duuba ahawaala duuba duniyaa qofaan bakkaan gaha namni jee obboleeyyan kiyya. Akkasuma fayunaadii aleehi an kazaba abdii. Wayaa lahu min khaz- min khizyin wayaa lahu min azaabin wayaa lahu min dammatin wa dayqin. Yaa nama sheenaan duuba isaaf jirtu, yaa nama rakkoon qabriidhaa san isa eeggattu, eeysaan sirraa rafa, eeysaan si rabbi irraanfachiisa. Obboleeyyan kiyya, alaa turjaa jannata usa ati jannata rabbii hin kajeeltu. Ati ibidda san jalaa duuba naga bahuudhaaf hin carraaytu obboleeyyan kiyya ibaadallaa. Arraan tana yooniif walla taate, dhugaadha hundi keenya beekaadha. Akkitti isinitti himanuun jirtu yoo dhugaa taate hundi beekaadha maashaa allaah walumatti isinii haa dhaabu malee duubatti dalaguun maa dhabamte obboleeyyan kiyya rabbi sodaan maa dhabamte fanasalullaah alaf walaafiyaa obboleeyyan kiyya duuba kana hundarraa huna'amu ummatan islaam

Ati fakkeenyaaf beekaa na fakkaatta har'aan tana. Duuba wanni ilmi namaa duniyaa tanarratti uumameef obboleeyyan kiyya rabbi isaa beekee duuba akka rabbi isaa abbaduufi malee akka nafsee isaa duuba abbaduufi miti. Ka isa abdu diinaar jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam shuuf obboleeyyan kiyya har'a akkam jirra hundi keenya gabricha qarshiiti. Gabicha duniyaati hundi keenya obboleeyyan kiyya duuba jannanni eenyu barbaada yoo dhugaa taate gabricha rabbii barbaada gabrittii rabbii barbaada gabricha feffeeteeti obboleeyyan kiyya duuba jannanni duuba gabricha rabbii barbaada gabrittii rabbii mu'mintittii rabbii naqiyyatan taqiyyatan obboleeyyan kiyya sawwaamatan qaa'imatan Laylatan wa nahaaran obboleeyyan kiyya halkanii guyyaa keessatti soomantuu yookaa dhaabbattuu ijtihaada ta gootu akkasuma ka dhiiraattis obboleeyyan kiyya kana barbaada malee duuba gabricha nafsee gabricha shayxaanaa gabricha duniyaadha gabricha qarshiidha kanan barbaadu obboleeyyan kiyya dhuga walitti himna kanaaf ibaadallaahi ayyuhal muslimuun

Kan obboleeyyan kiyya ibaadallaahi garuu xaa'aan Rabbii yeroo hundaa'uu siif dantaadha. Waa feffeetee ta'e qofaan dalagamuudhaa miti. Rabbiin gabroottaniis hedduu qaba. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala gabroottan nama ajaa'ibaa qaba. Ka kanarra hedduu hedduudha qaba ammaas. Kanaaf duuba gabroota gurguddaa qaqqaalii saniitu maa abadnaaka yaa Rabbi duuba haqqa ibaadati ka ja obboleeyyan kiyya guyyaa qiyaamaadhaa taate amrii guyyaa san irraa yaa Rabbi keenya nuti waa sin gabbarre haqa gabbaruu keeti har'aan tana akkuma sujuudetti eega duniyaan tun uumamte eega halqiin tun uumamte akkasuma jiru shuuf ati duuba daqiiqaa kudhan rabbiif if kennuu Daqiiqaa kuudhaan duuba bakka teeysu Rabbiif ol ka'u keeysattuu gandi keenya obboleeyyan kiyya keeysattuu gandi keenya ganda qarshii qofa tahee jira ganda duniyaa qofa ka duniyaan qoftiin isa yaachiftu dhiiroo akkam kan jenne duuba obboleeyyan kiyya ibaadallah wartikaabuhumul ma'asiya falaa ya'budullaah ka Rabbiin gabbarre kanaaf obboleeyyan kiyya duuba anna ruuhan duuba ruuhiin ra- duuba rabbii isiidhaa beeytuu taate rabbii isii gabbarti rabbii isii jaalatti wamti salata wamti saalata awaamiru obboleeyyan kiyya amrii rabbii jala butamti wayti naamati nahayahu waan rabbiin irraa dhoorke obboleeyyan kiyya irraa dhoorkamti qalbiin rabbi beeyte

Yaa nama duuba boolii isaa irraa hin qulqulleeffanne, ka dhaabbatee duuba akka hin taanetti obboleeyyan kiyya, shintibeetiidhaas yookaan sagaraa duuba bishaanumaan dhaqan. Duuba nama akkanuma dhaabbatee akkuma firra facaasaadha obboleeyyan kiyya, hayaadha qaba namni obboleeyyan kiyya. Iddoo deemutti iddoo taa'utti hayaan nama imaanaa irraa wagga takka addan baatu. Obboleeyyan kiyya duuba nama akkanuma dhaabbatee gurguddummaan kun yoo kaa'u duuba shabaabni muslimaa qaaniidha. Dirree odoo si harkuu yoo kaa'u odoo wannaan deemu duuba hin ta'u obboleeyyan kiyya wanni kana namni hayaa qabaachuu qaba. Intalti islaamaa takka hayaa qabaattuu qaba. Shaffannaa shaffanatuu qabdi. Akka feetetti obboleeyyan kiyya namni iimaanaa daangeffamaadha. mutlaqaa miti maaltu narraa eegama rabbiin kiyya maal narraa eega jaa haati manaatiif abbaan manaa akkas obboleeyyan kiyya ibaadallaahi duuba namu eega kabeeynu taate maaf itti dalaguu dadhabne duuba kanaaf duuba hiccitiin nuti uumamneef kaayyoon nuti uumamneef obboleeyyan kiyya akka rabbii gabbarruuf akka rabbii keenya beenyuuf akka rabbii jaalannuuf akka amrii isaa jala butamnuuf

akkanumas zannii baduu rasuul alayhi salaatu wassalaam a- a- duuba akhlaaqa isaarraa yooniif akkanuma duuba yoo isan jiin duuba du- akkanumatti nan arrabsine arrabsamaadha arrabsan jechaa bira kuta yoo arrabsanuu bira kuta obboleeyya kiyya zannii waliin baddee zannii la- nama dachii kana baddee nama duuba samii jiru keessatti illee baduun obboleeyya kiyya waan azaaba qabrin nama halaaku Akkasuma duuba duuba dilii aye qalbi dilii duuba ija lamaaniit hija yaa nama waan hamtuu laalaa bulu yaa nama gurraa waan hamtuu caqasu ariifummaatti fakkaatte akkasuma duuba ka afaanii akkasuma ka lisaana arraba wal baxni ka garaadha

Kanaaf ibaadallaah, namni Rabbii isaa tokkichoomse, namni Rabbii isaa sodaate, namni Rabbii isaa beeku, namni Rabbii isaa jaalatu isan irraanfatu. Gaafa ati isa irraanfatte lubbuu tee si irraanfachiiseeti akka ati ibidda keessa zalaalam taatu si godha. Shuuf! Yaa nama Rabbii isaa irraanfate, yaa nama Rabbii isaa irraa dagate, tanabbahuu ibaadallaah. Ibaadallaahi! Ayyuhal muslimuun eeyna nahan obboleeyyan kiyya. Hogguu akkana jennu duuba obboleeyyan kiyya, kitaabni Rabbii duuba daawwitii duuba daawwitii mu'mintootaati. Keessatti if laaltee bococo ofirraa hayxa eeysaan na baana eeysaan na baana jettee obboleeyyan kiyya. Kulluna cufti keenya duuba hanqinan dhabu.

Aboo duuba akka nama duuba zinaa dalagetti gaafa namaan jette obboleeyyan kiyya ati halaakamte kun hundi duuba waan nama halaaku ka dhaabbatu sanis ta dhaabbattu saniis intalti mu'uminaa hayaa qabdi alhayaa'u hasanun laakin laakin laakin finnisaa'i ahasan jedhan Irra gaariidha hayaa qabaachuun nama hundaafuu gaariidha akkasuma garuu dhalaa keessatti dubartoota keessatti hayaa qabaachuun qaanfii qabaachuun obboleeyyan kiyya hanga duuba arraata hamaadhaan jaarsa afaan deebiftu takkatti waan sanillee if eeggachuu qabdi obboleeyyan kiyya ibaadallah Hayaa duuba intal takka duuba namaa wajjin akkanuma kararra dhaabbattee nama shakkisiiftee namni kunillee logguu yaadatti kennate ifii dilooytee namallee dileessiti. Waqaaziful muhsin duuba obboleeyyan kiyya dilii gurguddoo ilmi namaa itti halaakamurra takka jechuudha darbatte ati. Ilma abaluu akkana ta'e darbatte halaakamte jechuudha duuba. Akkaman namaan jechuunis hin ta'u. Namni illeen akkasuma duuba namni hayaa qabu namni muuminaa bakka malee hin dhaabbatu obboleeyyan kiyya. Afaan waa bakka hin taane hin deddeemu yatabaabbarus midhaamiin bakka hin barbaachisu. Maa isa barbaachise obboleeyyan kiyya rabbiin duuba dhugaatii bishaan isaa kaaye waan halaal isaa kaaye. Bakka hin taane waan Rabbiin irraa dhoorke maa deddeema bakka san? Shuuf obboleeyyan kiyya inninuu barakaan qabu namni akkasii. Ummanni keenya baadiyyaa irraa dhufe har'a hariifummaadha. Qaroomummaadha. Bakka hin taane duuba obboleeyyan kiyya mana farshoo. Bakka hin taane intalaan wajjin baajaajiin wajjin shuuf maali kun maa godhama bakka gartaniin namuu waan kan waan nagaya biyyaallee booreessu akkasumaan barakaa dachiirraa oofu. Wanni shari'aan Rabbii kun obboleeyyan kiyya nageenyi barbaachisaadha. Arra gaafa nageenyi jiru ummanni kun akkana wali dhufee ibaadaa godhata. Shuuf obboleeyyan kiyya ibaadallaa. Barakaa wanni dachiirraa oofu kana. Xiqqaa xiqqeenyi eeysan nuu guddata. Shuuf obbole waan ganda keessatti illee godhamu munkara adda addaa illee obboleeyyan kiyya irratti hirmaannee dhabamsiisuu qabna. Ibaadallaahi ayyuhal muslimuun.

Man qaala duuba alallaahi haazaa haraam wa haazaa halaal irra guddaan diniidhaa duuba nama dilaawee ja duuba akkanumatti taa'ee rabbi irratti murtii rabbi jechuun alhalaalu maa hallallahu wal haraamu maa harramallahu obboleeyyan kiyya kun waan kana ka murteessu olomaa'ii gurguddoon murteessan utuu murteessuu hin dandeenye

Horii duuba obboleeyyan kiyya ummata duuba amantaa ta'e hin qabnee tokko akkanuma karaan taane nyaachuulleen dhoorkaadha. Rabbiin waa hundaa'uu kabajaa jee obboleeyyan kiyya shari'aan teenya tun waa hunda takkallee'uu hin dhiifne. Khalqii wajjiin lafarra jirtan kana kabajaan wajji jiraadhaa waan isaan loles itti hin kaasiniin jetti. Akka jetti obboleeyyan kiyya duuba ummata akkasii duuba waan akkasiillee duraa nyaachuun hin barbaachisu ja'a.

Hurkan isaa osoo irraa hin goggoyne kenniif ja. Eessa galta ati nama kana hiraarsitee dalagachiiftee eessa galuu teessa eessa gachiisuu teessa mee. Dhabaaf si bira dhufee har'aan tana dalagatuu jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya duuba kana ummata keenya illee barsiisa wannummaan dachiirraa barakaa oof yoo dalagaa namni kun waa gadi hin ciisu. Yoo waan- yoo shari'aadhaa halkanii guyya himamaa jirti obboleeyyan kiyya ibaadallaahi namuu ni beeka dalagaatu hin jirre shuuf duuba obboleeyyan kiyya ibaadallaa ayyuhal muslimuun fattaqullaaha ibaadallaa inni biraa maali jennaan wanni biraa duuba dilii irratti wal gargaaruudha kan ammaas wanni guddaan waan dilii irratti wal gargaaruudha Kun kaayyoodha inumaa bakka gaafa dantaan teefaan keessa jiraatte waan diriirra wal gargaaruun sanyummaan gosummaan gandummaan hodduminummaan bakka karaa duuba jaahii duuba sadarkaa laaluutiin hagga waa walii murteessitu takkatti shuuf obboleeyyan kiyya kaana duuba dilirratti wal gargaaruun xilaatummaa irratti wal gargaaruun waqaatiluun nafsi lubbuu namaa ajjeesuun obboleeyyan kiyya waan ibidda keessatti haraam nama godhu Lubbuu namaa Rabbiin ni kabaje. Lubbuu namaa akkanuman lafaa kaatee shakkitee akkanumatti obboleeyya kiyya zulmiin irra dala- dalagamtee duuba nama ajjeesuun hin barbaachisu. Dhiiga namaa gad naquu hin barbaachisu. Lubbuu rabbummaan uume haa fudhatu. Obboleeyya kiyya kana shari'aan rabbiitun lafa keessa ibaadallaa. Wannaa ihatu akkasuma iyyituu jaa. Isii iyyitu isii arraba qarattee akkanan lallabdu obboleeyya kiyya gaafa waan irraa taate gaafa waa harkatte. Shuftan ammaas duuba ta dubartoota keenya halaakuudhaa teeysu kana duuba if qabuun dandahan Rabbiif jecha if qabuun duuba dirqama jiraachuudha qabdi yeroo hundaa obboleeyyan kiyya ibaadallaa ayyuhal muslimuun kanaaf duuba inni biraa maali walladii yu'akhiru salaata an waqtii nama duuba salaata yeroo isaarraa booda aansaa oolu yookaan yeroo takka ni salaata yeroo takka hin salaatu Isa kana wanni maas booda qabrii keessa nama fixuudha ta'u ibaadallaa. Akkasuma duuba ka salaata duuba akka duuba harraa keessa yookaan lukkuu bishaan dhuyduu ka godhu walaa yazkurullaha fihi duuba illaa qaliil. Walaa yu'addii duuba zakaata maalii xayyibatan bi- xayyi- xayyibatan bihaa nafsu. Walaa yahujju ma'a qudrati obboleeyyan kiyya. Qabeenyi sii keenyaan hajjii rabbiin dirqama sirra godhees dhaqu. Akkasuma qabeenya irraayis zakaa baasu, baasuu baannaan boru sirra deemuudhaa ta'a, boru ibidda siif tahuudhaa ta'a. Obboleeyyan kiyya wanni Rabbiin nu kaayeef har'a waan jiru wali himuudha. Wanni duuba maqaadhaaf wali walla jajjannuuf hin jirtu. Shari'aan Rabbii kunoo akkana jetti kitaaba Rabbii jaanaa siin hin jiru tana obboleeyyan kiyya ibaadallaa ayyuhal muslimuun.

Guyyaa duuba ijji namaa gad jettuu taate san baadiru bil amaali sabaan qabla sabin obboleeyya kiyya hal tantaziruun illaa faqran mansiyyan obboleeyyan kiyya duuba hiyyuma duuba ibaadaa si irraanfachiiftu ta rabbii kee si irraanfachiiftu san eeyda moo dulluma eeyda moo dhukkubs dhibdeen eegu jirta arra xa'aa rabbii maan goone gaafa jirtu kana obboleeyyan kiyya shabaabummaa qabduummaa xa'aa rabbiin goone obboleeyyan kiyya moo nama biraa bakka tee bu'ee sii godhuu ta'a Moo nama biraa bakka biraa buufatte? Obboleeyyan kiyya! Moo waraqa galfattee jirta? Kanaaf namni waraqaa galfatee jiru dantaa isaatii numaa galfatee uusan. Kanaaf obboleeyyan kiyya du ijtahiduu fi ta'aatillaa ibaadallaa ayyuhal muslimuun sagiiran wa kabiiran xiqqaa fi guddaanis zukuuran wa inaasan dhiiraa fi dhalaan keenyaas obboleeyyan kiyya haa jabaannu. Yaquulullaahu tabaaraka wa ta'aala duuba Rabbiin akkana jedha yaa ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ilaa rabbiki raadiyatan mardiyya yaa nama irraan tana taabee dalagataadhaa jiru haa xiqqaatu haa guddatee laffa obboleeyyan kiyya duuba kottuu seeni yaa lubbuu raggaatuu taate ta xaa'aa rabbirra raggaatuu taate